Dul dini ma kilwongo ni Chosen Evangelical Revival Church man CRU macek gutyeko yero lakwat man Bishop Robert Ochan Tuba Moi me doko Archbishop me dini man i ngeri pi kare malac ma gin gubedo labongo Archbishop en te dul me CR. Yer man otime ki gang ma megi madit man pa CR ma tye i Kitgum Municipality. Okelo yer mapol dok bene kiyero jo mukene i kine obed iye Bishop ma neno kono man lokom kiyero en me bedo

Yer man lubbe ki rii ma dong kanica orii kwede pi mwaka makato pyeraryo okulu ki wiye ma kitemo yer ento pe larre pien ni kiwaco ni ludira kanica mukene miti me telagi nongo mito kato lajoko oweko tubbe obedo tye ma pe kiromo timo yer Ento ki teko pa Rubanga, kanica me CER gutyeko yea lutelagi manyen. Reverend Ken Odong Kara, won kom me Disciplinary Committee ma odoro yer man me yero lutela kanica i te The Chosen Evangelical Revival Church, waco ni yer man otimme i nge mwaka makato pyeraryo kulu ma yer onongo pe timme pi tele. Ma otero mwaka maromo pyeraryo ki wiye wabedo ka temo ye i kit yo ducu, pe ye tinne keken aye obedo tye, ye mukene mapat pat obedo ka timme, ento obedo ka timme i peko me cik ma pe doro dul man kakare. Ci ki kony pa opic me pa RDC owaco ni gin ma yin wu weng En aye cikwu pe tye kakare. Wuye wuyubi, wek kit ma kiketo kwede ki lutelawu obed tye iye. Ci lene watyeko ki kony pa dul ma giyerogi ma gutiyo ticgi gutyeko. En ticgi ma gutyeko-ni, i nino apar adek me dwe me apar aryo, en aye cik-ki ocako tic kwede. En aye okelo an i opic eni-ni me disciplinary. An ki tim ma ducu wajolo yer man ki cingwa apar pien gin ma oketowa twerone tye. Lapolo oyera won kom madit pa CERA Secretariat onyuto ni lweny me yenyo tela obalo CERA ma oweko mar ma onongo tye kwede ni orweny ata i kin piny. CERA obedo ka lweny i kingi kekengi Mar ma yam Lubanga omiyo ki CRA ma otum. Yenyo kwo ma pe tum olokke odoko yenyo mone ki nek. Kit mewa macalo wan onongo dong macalo dul kadi bed onongo wangeyo Lubanga, ento onongo dong yo mo pe ma waromo kato ki i gin ma wan watye iye-ni. Onongo wadonyo i kut matut ma wot ki iye onongo dong pe yot. pien two me lar odiro ocito ki poto eciara calo dee, ci nikato ki i two me lar odiro onginyo eciara, orwenyo jo mapol, otero jo mapol ka marac, ma en aye onongo pe ka cungo ma wan ocung iye, en aye onongo pe yo ma wan watye ka to pire-ni, ci cwinywa tye niyom

Cwiny mukene ma onongo kin cwiny dano ma onongo popokke-ni myero ekel dano weng kacel i bot kacel wek watiyo tic pa Lubanga. Meno gin ma bikwongo timone eno, ma biyubo wot me neno ni aduku jo mukene ma onongo tam gupokke i lok me tela ma orii mwaka malac-ci, aduku dano wek wabed kacel. Me aryo, an macalo abicop ma dong kome kiyero, abinenone ni Dog tic mukene weng ma naka bicop ma dong tye ka cito ma giyero dong tye ka cito ni ailo gi malo labole calo tic me sakaramento. Ngo ma in ibitimo me roco kanica, roco yer kanica? Roco yer eni neno na kit ma calo an apiro kwede neno na me acel baibul eni ocung. i ngut i kom bal me acel me roco niye pa romi pa Lubanga roco niye meno me acel ki me aryo me lweny matek me ripo revival ki gavmente pa Uganda pien ka ineno 24 God and my country. Archbishop Robert Ochan Tubamoi ma kiyer manyen onyuto mitine me tela dok ni ebitiro kanica i dongo oye ki dongo lobo yabo wang jo ma olarre. Omyero anen ni adwoko kanica pa CER i te gutine kikome macon ma yam ludito gucako-ni. Guti me kanica pa CER en aye ocung i kom lok me ngut ma kicungowa motowa tye i buk ma Luka ocoyo cura pyeraryo wiye angwen tyenge pyerangwen wiye abiro ma waco ni lok me ngut ma kelo weko bal myero kicak tucone ki i Jerucalem nio ka oromo wi lobo weng, meno Yecu aye owaco. Ci omiyo en ka kany aye ci Ara ocung iye, lok me ni ngut ma kelo weko bal ma dano ngut ngut muromo ci dong weko balle o matwal. I telana amito ni guti ni mar ma yam luditowa ogedo-ni. En ni, An abigedo gute me mar me roco mar kikome ma yam an anongo-ni. Walter Oyoo lalub kor DG me Kitgum District olego lutela dini ma kiyerogi manyen i CER me ripo cing kacel ki gamente, ki ludongo lobo, ki jolo yub pa gamente ducu ma bino i te dero bot lwak. Wok i lok me pur ki tiyo jami mukene me neno ni kero me tiyo tic pa en Lubanga obedo tye. Wakubu ngec i kanicawa weng wek watiyu tic matek me ryemo can ki i ot. Can pe kiryemo ki lega ba keken, ma in ibutu ibedo me ot ityeko lega keken ci cam bino donyo i ot, kono ngo bino peke. Mito waweku lok eni odony i kwowa ki i paciwa weki. Deyo ki ber pa Lubanga onen i komwa, onen ki i komwa pien wan watye ka pwoyo en me miniwa jami ma ominiwa-ni. Wan macalo opic me security dong nicakke tin, wakwano ni lok. ma onongo tye i kanica me Sierra ni tino tumbo. Lok ma wan Luo TV onongo aye ni yer ma otero mwaka pyer aryo kulu ki wiye ni wek kiyer latela kanica me Sierra ma lubbe muyokke ma obedo tye ki laro tela oweko kodi yer meno pe obedo ka timme ka ni lutela ma kiyerogi myero guti kanica wek owot maber i dongo iye. Pi wan Luo TV, jo ni sani ocako acon.